mutungamiriri wedu wanhasi tichikudza Mwari nekuva pano. Muchiwerengo chedu chatiinacho nhasi uno zviwiri, ndichatanga kuverenga kubva kuna kuwerengwa

Mozisi anosarudza wakuru wakuru wana makumi manomwe. Vhesi 4 Zvino wanhu wazhinji wakaipa wakanga waripo wakatanga kukararira waIsraeri wachiti, Ko zvino ndianiko achatipa nyama tikadya? Tinorangarira howe dziya dzataidya tiri Ijipiti, tisingatengi hedu, tichidyawo magaka namanwiwa nerikisi nehanyanisi negariki. Asi zvino tapera nokurangarira zvinhu zviya zvataimbodya. Zvino pano hapana chatinoona kunze kwemana yoga. Zvino mana yakanga yakafanana netsanga dzemhunga, ruvara rwayo rumwe chete nerwemhunga. Wanhu waifamba musango wachiinhonga, wachibva waikuya pamakuyo kana kuitswa mumaturi, wozoibika muhari wachiita zvingwa zviya zvinobikwa namafuta. Kwaiti kana dowa richinge rowira pamisasa, Usiku, mana yaidonhawo pamwe chete nedohwa. Zvino Mozisi akanzwa vanhu wemhuri dzose wachichema, mumwe nomumwe ari pamusiwo wedumba rake. Tenzi akabva atsamwa kwazvo. Zvino Mozisiwo akashayiwa mufaro nazvo. Mozisi akati kuna tenzi, Makaitireiko muranda wenyu zvakaipa zvikadai? Ko nemhosva yeiko ndakashayiwa nyasha pamuri, makanditakudza mutoro wawanhu awa wose? Ko Ndini ndakabereka wanhu awa wose here? Ko zvino ini ndini ndaidiiko? Ndini ndakawatakura wose awa here zvamunonditi ndiwabereke kumusana somureri anobereka mwana anoyamwa ndigoenda kundowaisa kunyika kuya kwamakapikira madzibaba avo. Ko zvino nyama ndinoiwanepi yokupa wanhu wose awa? Nokuti wanhu awa wanondichemera wachiti, Tipei nyama yokudya. Handimbogona kutakura wanhu awa wose ndiri ndoga. nokuti uyu mutoro mukuru kwazvo. Zvino kana muchida ndiurayei henyu ndirege kuona nhamo yakadai. Zvino tenzi akati kuna Mozisi, Udza warume wana makumi manomwe vakuru vakuru wawaIsraeri, waunoziwa kuti ndiwo wakuru wawanhu ndiwo watariri wawo. Uya nawo kudumba rokusangano, wagarepo pamwe chete newe. Vhesi 17 yogumisira pachikamu ichi. Ipapo ndichaburuka ndigotaura newe. Zvino ndichabvisa mumwe mweya wako ndowapawo iwo kuti wagotakurawo mutoro wawanhu awa wachibatsirana newe kuti urege kuutakura woga. Chiverengo chedu chechipiri chinova ndochekugumisira tinochiona kubva kuna Mateo 11 verse 28 to 30 ine musoro weshoko uri kuti joko rajesu verse 28 uyai kwandiri iyemi mose makaneta makaremerwa nemitoro yenyu ini ndichakuzorodzai. Takurai joko rangu pamitsipa yenyu. Dzidzai zvandiri nokuti ini ndakapfawa, ndinozvideredza pamirangariro yangu ipapo. Imi muchagona kuzorora muchiva norugare mumwoyo yenyu. Vhesi 30 yekugumisira. Joko rangu rakanaka uye mutoro wangu wakareruka kutakura. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake ngekuti ndere chokwadi. Amen.
Mazvita mai mazaiwana always kuverenga kwenyu kunoparidza mazvita. Mazvita. Mai Muhomba tinokupai nguva yayenyu mazvita kuve pano.
Mazvita mubato wechigaro Mai Nyauchi pamusoroi regai ndibva ndati apo all protocols observed. Tichida kutenda Mwari zvakanyanya nekupiwa mukana. Regai ndikubvunzei mubati wechigaro kuti ndinostopa panguvai hameno zvataurwa namai Chinyerere zvekuti ndinobata nguva. I'm not sure I'm gonna meet that standard today.
Eh, ndikanga ndakatarisa panapa ndiri kuona kuti 8 o'clock ndoyemasecretaries saka ndiri kuona kuti mune more than 30 nearly 40 minutes nai if im doing ndiri kucalculata zvakanaka mune nguva ma eh, taurai tinzwe doctor taurai
saka ndine, ndine 40 minutes okay uh, yeah tichiverenga from 25 past to 8
which is 35 minutes
kana kuzongoti darikei ne5 minutes to make it 40 mazvita uh, regai titende mwari nekupiwa mukana uno uyu uh, topic yamanzwa uh, yandiri kutaura nezvayo nhasi ndakamboipresenta tiri kusangano rakatakaita kuflorida 2023 saka through my valuation pakanga pane chikumbiro chekuti tikuda kuti mupresente topic iyoyi zvakare um, mamwe waindifonera umwe wachindinyorera uh, sorry kuti took us three years to get here asi we are finally here saka regai ndi ndisanhingirikire ndisapedze nguva regai tizvisume kuna mwari muzita renyu baba remwanakomana neremweya unoera ndauyawo mambo tenzi pachigaro chenyu ndiri kuzvirereka ndichikumbira kuti ishe mazwi emuromo wangu nekufunga kwemwoyo wangu zvigashirike pamberi penyu o tenzi muri simba rangu nemununuri wangu amen saka ndikuda kusheya powerpoint yangu regai ndiite share my screen um, right mukange makuona screen yangu monditaurira kuti maakuiona
inini ndiri kuiona muri kuiona screen yangu okay ehe alright zvakanaka gai ndichi expander okay saka topic yatiri kutaura nezvayo ndeye nhingikire ndeye stress ah, rega nditange nekuti handina maconflicts of interest handina mafinancial interest or anything like that um, iyi just outline handisi kutora nguva ndiripo izvi zvaitwa kare asi regai ti Titange nekunhingirikira nekuita define kuti chinombonzi stress chacho chimbori chii. Uh, regai ndikutaurirei what i have been doing saka patakabva kusangano inini ndiri munhu anonakidzwa nekungoresearcha researcha zvinhu saka Patakaita topic yestress ndakaita motivated saka ndaingoti ndikaona chinhu ndokanda zvekare papowerpoint ndichiramba ndichikanda ndichiramba ndichikanda ndikaita mameeting nemamwe maresearch ari in the stress field ndikaona idea ndaakukanda saka powerpoint yangu cho ndiramba ichirebesa ndichirebesa ndichirebesa saka handizi kuita yese ndichaita ndichijamba ndichijamba nekuti zvakareba zvakawanda zvekutaura hatina kana wekuti titaure zvese nhasi saka

saka our perception is very important um, of course sekuona kwamaita ndichaita shonglish my presentation because it's hard to talk about stress uchitaura neshona yega yega throughout saka ndichangoramba ndichingosanganisa uh, other definitions from ais which is american institute of stress uh, is the body's non-specific response

Feeling overwhelmed or burned down nekuti stress yaso inenge yaka, yakadii yakanyanya. Kunewo zvekare inonzi positive stress inonzi eustress. Eustress ino, a- inotobatsira ku, ku, kuimprover uh, performance. Saka ndingada kukupa example ye eustress. Inini kubasa kwangu uh, ndine, like I said ndoita both clinical work nekudzidzisa. Saka for some reason coincidentally this week yanga iri ma teaching, my teaching week kubasa. Saka kubvira musi weTuesday neWednesday neThursday ndanga ndichiticha uh, mastaff members edu um, for the three full days eight hours per day ndega ndichingoita 15 minutes or lunch time saka ndandiri kuti ndakati kuna mai anyiwo muna ndinamatirewo kuti voice rangu rinoita sei ringe riri right saka tiri kutenda kuti voice riri right asi chandinoda kunigireka ndechekuti inini ndofarira kudzidzisa

as a human being and then we have the social, uh, the social aspect um, how your relationships your environment influence your stress um, your, your stress response zvinosanganisira tese even pazoom kana dai muruwadzano zvakangodaro saka zvese izvozvo izvo zviri important isusu semadiasporans tino pamusoro pacho nozonzi acculturative stress iri associated just inoenderana nekuti kungowe muimmigrant tinewo maunique types of stressors atinoexperience asingaexperience vanhu vari manative americans vajaira vanogara munomu

We are, tingori pamusoro tiri kungosheka sheka tichingosheka sheka kunge tichadonhera uku kunge tichadonhera uku saka acculturative stress sometimes inogona kutosvika patime papoint yekuita overwhelming uh, my efforts to describe stress in shona kushushikana kushungurudzika kunoitika mupfungwa munyama nemumweya kana upenyu hwedu huchinge hwavhiringidzwa nezvinhu zvakasiyana siyana

and 30 percent of us adults eat comfort food more than the usual when faced with a challenging stress kana ndatostressa ndato ndakutoenda kumacdonalds ndobva ndatorowa zvangu nhingi big mark yangu nemachocolate nemaice cream kuti ndifile zviri better and then iyo maona yandaka highlighter iyo 51 percent engage in prayer

Sema Zimbabweans tinoti takauya kunoku kuzotsvaga mari kuti tibatsire vanhu vari kumusha. Saka we will use that one a lot kuti yes ndofanira kuita push through, kuita pull through ndikaregera vanhu vari kumba vanoita sei vanofa. Saka kuita endure stress zvinondisimbisa ndobva ndaita resilient. Saka ndoramba ndichingopusha chete ndichingopusha chete. It's a coping behavior kuti ah ndozvakatonaka ndozvinorakidza kuti munhu ari strong.

to remain focused on the next day ah, ndakati i thought it would be interesting kuti titarise pandakapresenta last year we did a survey yekuti tione kuti isusu semadzimai eruwadzano mastress zvinhu zvinotistressa ndezvipi saka you can see kuti work life balance yakanga ichitonga ipapapo iresearch yedu isusu semarrwsa work life balance ndoyakatopa this was 2023 and then uh, muchizoona um, kuti mafinances akanga aripo pamusoro apo zviri kuenderana nemastatistics nema andambokupai kudhara marriage irimowo mukati imomomo um, although mukuona kuti immigration yanga iri shoma shoma iye zvino izvi dai taa taizoita izvozvi izvi mai anyiwo neevaluation team dai maizoita izvozvi izvi ndofunga immigration pamunhu yaizoita number one asi ndangoti tingoita just a glance yekungoona how it, how it feels bringing it close to home so these are some of the common signs of stress um, vamwe vamwe tinoaiginowa tino masainzi wayaya kana achinge akuitika

kungoita tuhasha hasha ukaona munhu wakungoti hasha hasha wese usawataura naye uri kungotaka kanenge kakungopopota kangoita kairritability um, iyoyo isaini yestress iyoyoyo weight gain or loss excessive defensiveness or suspiciousness yekungo kaelement yekungozviprotecta protecta everyone else is doing wrong something wrong i am the only one who is right ivo vanhu vacho veriwadzana vanobva vazodai vachibva vazodai asi tinenge takangonyerera zvedu takapeta moko saka oh, some, of, some of those things tinozoona tisingazvitarise tisingazvitore seriously increased anger iri number 14 on the right increased anger frustration and hostility depression frequent or wild mood swings zvakawanda zvaka all these are different signs of stress saka types of stress pane inonzi external stress which comes from outside of us uh, vanokwanisa kungoita unmute let's just

social media is an external stressor for you ehe ko vamwe
upenyu hwevana upenyu hwewana iexternal stressor ehe
school shootings traffic maschool shootings traffic zviri kuitika muyakawandisa snow snow snow yeah, snow snow is an external stressor zviri kuitika munyika inini mwana wangu my daughter would say my mother is an external stressor when she is coming to visit because kana ndiri kuenda kumba kwavo she is married saka kana ndai ndikaenda kumba kwavo ndinenge ndakuongorongora apa pade wazoti apa wavo saka hanzi mukati muri kuuya kumba ivo zvinhu ndiri kuenda kumusi wesondo ah, ndakainvitwa for dinner saka mukati mukuuya kumba ndinomuya an external stressor sometimes what else vanhu vanhu vatinoshanda navo mumabasa vanhu vatinoshanda navo mumabasa ehe let's go to internal stressors from inside of us bp
bp urwere naika eh. what else
zviri kuitika muganga
Kufunga, thinking. Pfungwa dzedu, pfungwa dzedu are mm. some of the biggest external stressors. Saka regai tibva tanyatsoenda right there, right? Saka internal stressors vamwe wedu tatota mention kudhara our thoughts and our attitude unoziva kuti attitude can be an internal stressor usiri kutombozviziva just having attitude kubasa kwedu nhasi tanga tiri kutaura netoxic negativity

which is um, ndofunga vazhinji voti tinonzwa nhingi that fight of flight system inoitwa kick in kana tichinge tavhundutswa kana tichinge tatrigwa kana tichinge tastress ikauya mahormones edu anoitwa activate tobva taitwa get some energy that fight of flight response the body prepares us to, to defend that's why it gets activated

But ikange yazowanda manje ndopainezenge yakutozo yakuzonetsa saka here is a um, just a picture of looking at so mukuona maarrows ayo stress maexamples estress e dzatataura saka inogona kunge iri external stress basa kurwara vana mafinances chikoro saka

When we get into this uh, fight or flight system, sometimes the digestive system shuts down completely leading to ma zvirwere zviye zvinonzi ibs vamwe vanoti maacids vamwe vanoti nosia vamwe vanoti mastomach butterflies um, vamwe vanoti uh, all kinds of uh, digestive systems why does that happen Why does the digestive system get sat down kana tichinge tasvikirwa nestress? Pane ada kutraya? Why do you think that is?
Ndingatraya. Eh, tryai. Okay. Eh, I think paunenge wavhundutswa ropa rinenge rakumhanya mhanya mumavessels muviri wese. Mm -hmm. Saka rinotofanira ropa ingori the same volume. Saka mm -hmm. pane kwarinotofanira kubva kuti riende kumhanya mhanya kwarakuita muviri mese. Saka mm -hmm. parinobva kwacho ndokustomach kune digestive system. That's why it shuts down. Yes, that's one of the reasons.

the part of the brain that is responsible for making the good decisions and judgment saka ndosaka tati kutaura kuti some of the signs of stress kuita sei to hasha hasha kupopota popota so this is what happens now takuenda kuero iyeye yereaction taita stress we get activated then we get into reactivity aggressive tendencies hatichamake magood decisions Takungo sometimes we don't even care. Munonzwa vanhu makambonzwa vamwe vanhu vanoti I don't care. I don't care. I don't care. Get kutaura the real truth is it doesn't mean that that person doesn't care but they are so desperate that they have to use that as a protective measure. The stress level is so high. saka kupopota kushaya hanya kunwa kushandisa madrugs all of those system all of those things happen because we are not thinking clearly the part of the brain inofunga zvakanaka yaitwa nhingikiri yaitwa shutdown and we are not digesting our food saka taakurwara futi nemudumbu then what else happens this activation yatanga tichitaura iyi it is physically and emotionally uncomfortable so

Yeah, kutuka vanhu yes it could be, it can be yes part of the fixing behavior but sometimes ndinoda kufixa inini because remember that body yato activated ka heart rate adrenaline blood vessels zvese zviri uncomfortable mumwiri mangu saka ndoda kuti miri wangu ufile better right away what do i do kudya machocolates exactly right chocolate chocolate chocolate to feel better right in this moment fixing behaviors makuki maice cream vanonwa wobva wanwa vanosmoka wobva wasmoka vanoita vano madrugs wobva vaita kuti ndiite sei ndifeele better right away and then these things have the potential to lead to what Two more stress taakukwira zvekare pachinyi apo pamusoro pakanzi stress apo mafixing behaviors angu aakundida two more stress pamwe ndakuzorwara futi because of eating machocolate iwayaya andanyanyaya pamwe mafinances madrugs mamwe anodhura
Going shopping too. going shopping without money exactly it's a fixing behavior right so

The sympathetic nervous system, uh, uh, sympathetic nervous system ndiyo fight or flight system iyoyo ine inickname yekuti fight or flight system zita rayo chayo inonzi sympathetic nervous system ndiyo inotiprotector kana taane danger asi we don't want it to be overly reactive ndiyo inomobilize maadrenalin nemacortisol andanga ndiri kutaura ndiyo inolida kune zvinhu zvese izvi zvatanga zvataka tiri kutaura zviri kuitika izvi ndo inonzi fight system iyoyoyo ndo fighting yacho iyoyoyo and then flight flight kurewa kuti ndenge ndakuda kutomhanya kutotiza panic fear worry kumhanya saka kutiza sometimes kutaura kuti kuignowa maproblems and let them pile up or deflecting the, the, sub, the subject ndo ndo flight yacho iyoyo and then some pane inonzi freeze freeze unobva watoita numb i'm not going to do anything i'm just shutting down so inonzi fight, fight, fight flight freeze ndo zvinoitika ndo the activation process iyoyo inoitika kana tichinge taitwa kana tichinge kana tichinge taitwa nhingikiri taitwa stressed out and uh, I'll, I'll skip over this so tataura kanyaya yekuti tinoitwa activated hanti maona process iye yekuitwa activated iye saka being partially activated all the time imagine waita stress waactivatwa waita stress waactivatwa it leads to chronic stress nekuti zvikuramba zvichiita sei zvichiitika over and over and over and over again 70 to 90 percent of what the doctors see is caused by chronic stress and it is the chronicity of the stress response thats the problem not so much about the acute yandanga ndiri kutaura iya so being partially activated again all the time means that we always have cortisol in the system ndambotaura zviya kuti cortisol is a hormone inotibatsira inodiwa um, yakanaka ine zvayakanakira healing process and things like that asi manje having being partially activated all the time and having cortisol in our body ichiramba ichitwa release ichiramba ichitwa release ino leader to inflammation ndosaka tichizoenda kumadoctor zviye zvichinzi you have inflammation all over your body so it's going to cause systemic inflammation in the whole body systemic inflammation the danger of systemic inflammation is ndiyo inokonzera zvirwere zviye zvakasanganira nemaarthritis cancer lupus heart disease high blood pressure zvechangodaro apa hatisi kuziva kuti ndozvaita sei ndozvakonzera asi because of the chronicity ndambotaura zviyo kuti vamwe wedu tinoti enjoying stress ndiyo kaino ndozvakanaka nekuti tinoda kufidha mhuri apa hatisi kuziva kuti in the process we are also promoting this systemic inflammation muchingoti kamborwadza uchimbokaigno waenda kwadokta wamwa mapiritsi zvapora zvoramba zvichiwanda zvoramba zvichiwanda

A washing machine when we of our brain of the toxins of the brain dzatinoswera tichiita gather during the day ndosaka muchiona kuti munhu akaita a good night sleep anomuka achifila refreshed ukanga usina kurara zvakanaka unomuka wakangoneta neta kana usingarari zvakanaka for a whole week unotongoona kuti kuti hazvisitombofamba saka if you don't get that matoxins ma, ma, ma, ma achingoramba achingoaccumulata mubrain over and over again

Even in intimacy with your partners, low sex drive, mamuscles ari tense, missed periods, kana wari warume erectile dysfunction, fertility issues. So stress can lead to just systemic body-wide uh, problems. zvakatonyanyisa asi vamwe kazhinji kedu tinenge tisiri kuti tinenge tisiri kuziva kuti ndozvatiri kutoita

hanti pa pa pa survey yedu iyeye yandataura yeye yatakaita 2023 yakati work life balance ndo one of the, the, the issues poor work life balance can also lead to chronic stress toziva kuti vazhinji wedu tiri kushanda handiti mari dzekuti tiendese kumusha pamwe tinoshanda two three jobs and uh, the, the, the, the statement is ndogozviita sei vanhu vese vava vandakanhingirikira wanda ndovaita sei todzokera kuna mozisi mazwi akataura mozisi zvikanzi namozisi mwari muda kuti vanhu vese avo vandiita sei ndivatakure ndivabereke kumusana here mofunga kuti ndinovaita sei kana zvakadaro ndiuraye henyu maybe some of us can even relate to moses in this situation when we feel like things are so hard and sometimes we are trying to meet expectations dzevanhu kumusha kana kuti pamwe tinozvipresenta saizvozvo uh, my rich sister mai muhombo vari kuamerica vauya hai ndobva ndada kuzviratidzoka kuti ndiri rich nekubva ndatokanda kanda asi ndikauya kunoko haikuona kutaura ndiri kufa kukuwara saka trying to balance how much i work to raise money can lead to chronic stress and then burn out and then working long hours zvimwe zvacho ndoda kustress kunhingirika kumhanya ndichienda manje pekuti How can we manage stress? Patawerengerwa naMoses paMoses Numbers 11, 4 through 17. Hameno kana manyaso pabata kuti vanhu vaikomburena kuna Moses. Asi Moses haana kukomburena kune vanhu. Moses akaenda kuna Mwari. Ndikuda ku kuti ndi, ndi, ndiwerenge munhingi yangu uh, nechirungu. Moses akaenda kuna Mwari.

Anotipa simba rake. Jesu anotibatsira kana tichinge tisina simba. I like the English version of what a friend we have this in Jesus. Oh, what peace we often forfeit. What needless pain we bear. All because we do not carry everything to god in prayer hanzi chinyi everything everything including all those deepest darkest stresses that we are facing endai kuna mwari sezvakaita moses kwakunoti mwari kuto, kana kutopopota kuto kuna mwari this is your god and god is not judgmental Mozisi akati, Mwari ndiuraye henyu. Asi Mwari havana kumboresponda in a judgmental tone. Vakatoti, Ndakutotora rimwe simba raunaro ndoripa kune vamwe awa, so that you will not carry this burden alone, so that you will share the burden. That's what our God does. Our God helps us to carry the burden.

so how, how do we manage the stress stop pray and reflect ukaona uri kunyanya kuenda enda wakuona mamwe masigns aya atanga tiri kutaura aya aya you wanna stop take a step back and maybe the, the direction i'm leading is not good your body gives you signs your body gives you

you know sometimes just vanhu vari negative you know unototi ah, inini zvekuita around mai nhingi vari negative ini handitombozvida hangu how is this is impacting your personal life what am i prioritizing this question is very important what is it that you are prioritizing munozoti mari yakanaka chaizvo asi are you prioritizing money over your health unoishanda mari iyoyo ukazoisiya zvikashaya basa what am i sacrificing what is getting lost it is only after you take some reflection doing this that can help you to get to, to, to, to that point ndikuona kuti time yangu yakufamba ya, ya saka ndichaita ndichiskipa zvimwe zvinhu Just a, zvimwe zvizhinji izvi takambozvinzwa asi regular exercise 3 to 4 days per week 30 to 45 minutes wamwe vanhu vanoti ah, kuexercise kwacho time yacho ndoiwana kupi you know for what is important to you you can find time sometimes it doesn't take much unoziva kuti kana ungoti wakagara pacheya kana riri basa rekugara fanika isu tine basa rekunge takagara pacheya kungosumudza mashoulders ako o oh, kwakungodai kwakungodai kwakutodai kwakutodai just that and then standing up it can help it can be helpful there are a few things that you can do that can help and then to the best of your ability try to plan your life to have a sense of order try to plan your life to be a little organized kuwe wakarongeka kunoreducer stress sometimes mai mutambo vanoziva kuti ndiramba ndichitaura navo chiti aini zvinhu zvina kurongeka zvinondistressa ini zvinostressa zveshuwa unoziva kuti when you plan it reduces stress sometimes

usinga expect anything apa zviri kunzi uri kutonamata purposefully zvine purpose uchinyatsoziva kuti ndikunamata kuna mwari wangu and my god is, is going to answer my prayer saka it's about belief do you are you believing what youare praying ndo pane difference yacho there was another harvard uh, university professor akaita study akaona kuti mm. mayoung adults who prayed daily tended to have less depressive symptoms

A way yekuchinja attitude unozoti ukaspenda time uchingonamata so uchingotaura ndino remember mbuya Tabitha Katsande vari kuti mm. inini ndinobva ndatoti Mwari kana mukasatozviita imhosva yenyu handototaura naMwari unge ndikutotaura neshamwari yangu nokuti kutoti Mwari panapa takutoita deal let's, let's, let's make a deal here Mwari saka kana mukange musina kutozviita Ndakuti ndito itori mhosva yenyu. Kwakuto believer kuti kana tikange tikange taita everything that God is is asking me to do kuti kuti ndisisine simba rekuita basa renyu. Jesu hmm. anondibatsira. Anondipa simba rake. Let's go to God when we when we are lacking. Let's go to Jesus when we are lacking. ndosaka ndichifarira iyeye muimbi iyeyoyo jesu ndishamwari wedu mutakuri wakanaka ina i know kuti this year rakatanga rine tumastresses twakawanda wanda twanga tiri kungopinda saka kuchechi kwedu pane mawedzi atinonzi pikai anenge akanyorwa pastar on cardboard board unotanga wanamata usati wapika word racho hauzivi kuti uri kuripika word rakati chinyi saka at the beginning of the year in january anoiswa mazwi iwayo ayo patable akakwidibirwa iwo wochinamata wochingonhonga word rinozokugaida throughout the year word randakapika this year rakati perseverance saka ndakaita kakuti

Kudzokera kuye kuti perseverance iye iye yandanga ndiri kutaurirwa naMwari ndeyekuti perseverance you are not alone in the perseverance I am holding your hand Monica you are not doing it alone I am holding your hand kuti tine dambudziko

Anoziwa kana newe iwewe Monica Muhomba mukumbire anokunzwa saka it's about believing in God it's about believing in God saka ndaona kuti time yangu yakupera saka handichanhingirikire handichanyanye kurebesa asi mukupedzisa pane psychiatrist anonzi Victor Frankl akanyora about attitude

always retains mm. the freedom to choose yes, to choose jesus to help them manage the stress muzita yes. rababa nerimwanakomana nerimweya unoera amen ndakudzosera nguva handisi kuziva kuti tichapiwa nguva yemibvunzo here kana kuti ino kuti ndatirebesei mbijana